Mähriban Tomafidowyň tomaşaçylary ine soňky günlerde özüňiz bilýänsiňiz wideolarda goýýan wideolarymda zatda görýänsiňiz çagalar baglaryna mekdeplere aýlanýas mekdepler bilen tanşdyrýas ine bu gün hem Bereket Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň Dördünji orta mekdebine geldik. Uzynsuw obasynda ýerleşýär. Ine, ýanymyzda-da mekdebiň müdiri. Horkeldi mugallym, ilki özüňizi tanyşdyrsaňyz yzyndan bir mekdebiň üstünlikleri barada bir gysgaça aýdyp geçseňiz.
Salowmaleýkim, bize tomaşa edýän tomaşaçylar! Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz her bir türkmen halkyna okamaga, öwrenmäge, öwretmäge giň mümkinçilikleri döredip, berýär. Ynha, biziň Nurmyrat Setdarow adyndaky dördünji orta mekdebimiz bir müň dokuz ýüz otuz ikinji ýylda gurlup ulanylmaga berlen mekdep. Ilkibaşda biziň mekdebimiz başlangyç mekdep hökmünde işe başlan. Soňra bolsa ýyllaryň dowamynda okuwçylaryň köpelmegi, okamak, okatmak barada şertleriň artmagy, mynasybetli mekdebimiz on iki ýyllyk orta bilime geçen. Häzirki wagtda biziň mekdebimiz mekdebimizde ýigrimi dört sany mugallym zähmet çekýär, şeýle-de dört ýüz on bäş sany okuwçylar okaýarlar. Okuwçylarymyz etrap derejesinde geçirilýän, welaýat derejesinde geçirilýän bäsleşiklerde oňat çykyş etýärler. Mugallymlarymyz hem şeýle ähli geçirilýän çärelere işjeň gatnaşýarlar. Mähriban tomaşaçylar, şu taýda bir belläp geçesim gelýär. Bu ýerde-de şuňa meňzeş bir ýadygärlik bar. O barada-da, mugallym, aýdyp beräýseňiz. Ynha, ýaňam belläp geçişimiz ýaly, mekdebimiziň ady dakylan Nurmyrat Setdarow. Bir müň dokuz ýüz altmyş altynjy ýylda doglan, bir müň dokuz ýüz segsen dördünji ýylda-da şol Owganystan, Respublikasyna giden söweş, söweşmek üçin gidende wepat bolýar. Şoň hormatyna obadaşymyz Nurmat Setdarowyň adynyň dakylmagy mynasybetli mekdepde bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýylyň bäşinji noýabrynda ýadygärlik tikilýär. Şeýle hem o gapdalda ýene bir ýadygärligimiz bar. Ol bolsa bir müň dokuz ýüz kyrk bir, bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýyllarda obamyzdan giden watan goragçylary, Watanyny goramak üçin janyny beren watandaşlarymyz üçin şolaryň hormatyna ýadygärlik tikildi. Sag boluň Gurtgel mugallym, beren gürrüňleriňiz üçin. Häzir Setdarow Nurmyrat adyndaky mekdep bolany üçin bu şahsyýet barada-da giňişleýin mugallymlardan haýyşt ederis, gürrüň bererler. Häzirlikçe biz mekdebiň içine aýlansak, görsek,

Mähriban tomaşaçylar şu ýerde mekdebiň ady dakylan Nurmyrat Settarow barada has giňişleýin gyzykly gürrüňler bar. Ohadan mugallymdan agzyndan eşitmek has gowy boljak. Mugallym ilki özüňizi tanyşdyrsaňyz, yzyndan-da Nurmyrat Settarow barada aýdyp geçseňiz. Men Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň Nurmyrat Settarow adyndaky dördünji orta mekdebiň matematika mugallymy Gardyýew Dulýat. Nurmyrat Setdarow bir müň dokuz ýüz altmyş altynjy ýylyň on sekizinji fewralynda ineden bolýar şu obada. Ondan soňra-da bir müň dokuz ýüz ýetmiş dördünji ýyl-da birinji synpa barýar. Birinji synpa barýar, bir müň dokuz ýüz segsen üçünji ýylda-da onunjy synpy şu mekdebi üstünlikli tamamlap,

Maý aýynda 29-njy maýynda 29-njy sentýabrynda ýaralanýar, 30-njy sentýabrynda da aradan çykýar. Ondan soňra da bärki gulaş gulaş ýeme mazarda mazarlygynda jaýlanylýar. 1990-njy ýylda da bitini bolup Şonda-da Nurmyrat Setdarowyň ady şu mekdebe dakylýar. Nurmyrat Setdarow, men özüm muny mekdepde okatdym, özem dörtlük, bäşlik üstünlikli tamamlady. Mundan başga-da ol okaýan döwründe-de aýdym-saz gurmagyna gatnaşardy. Şonda-da onuň adamkärçiligi oňat gözden alyp barşy, şonda-da wepat bolandan soňra-da ene şu taýda e, mugallymlar geňeşinde umumy etrapda, etrap merkezinde adamlar umumy maslahatlaşyp, şuň ýadygärligini Aşgabat şäherinde ýasatdyryp getirip, bärde hem birem Beýik Watançylyk urşy we ikisini, Beýik Watançylyk urşy bilen Nurmyrat Setdarowyň ýadygärligini şu mekdebimizde at dakylan soň goýduk. Şonda-da uly mitingi bolup, häzir hem, häzirki güne çenli Nurmyrat Setdarowyň ady şu mekdebiň adyny göterýär. Indi Nurmyrat Setdarow Bir müň dokuz ýüz aradan çykandan soň bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýylda ony Gyzyl Ýyldyz orden bilen sylagladylar. Onuň biz mekdepde şoň hatyrasyna burç e, döretdik. Burçda da onuň ullanan zatlary, sylaglary hem-de onuň ömri we döredijiligi barada birnäçe maglumat maglumatlar topladyk. Nurmyrat Setdarov ol Onuň maşgalasynda dädesi-ä ir aýrylan. Bir ejesi bardy, hem-de bir erkek dogan, özüne maşgala bir aýal dogany bardy. Olaryň maşgalalary umuman tertipli, edepli, hemmesem orta mekdebi oňa tutardylar, üstünlikli tutardylar. Umumy obada olaryň abraýy bardy. Ondan soňra ýa Nurmyrat Setdarowyň ady häzir güne çenli göterilýär. Sebäbi Nurmyrat Setdarow aýrylan Biz şu okuwçylar bilen şu taýda gürrüňler berip, onuň watançylyk ruhuny, häzirki zaman okuwçylaryny watançylyk ruhuna terbiýelemäge uly kömek berýär. Biziň mekdebimizde Bular Watan üçin söweşdiler diýen diwarlyk döretdik. Çünki hormatly Gahryman Arkadagymyz, Gahryman Arkadag Serdarymyz biziň milli mirasymyzy, taryhy öwrenmekde uly uly işler alyp barýar, bu bolsa biziň watançylyk urgyna terbemekligi uly kömek berýär. Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rowaç alsyn. Mugallym,
şeýle gyzykly gürrüňleri berdiňiz. Bular ýadygärlikleriň goýulmasy barada-da, siziň-de işiňizde mundan beýläk-de has üstünlikli bolmagyny